پیرۆزبایی ساڵیادی دامازراندنی پەیمانگای تەکنیکی گەشە لە خۆم و لە تەواوی ستافی پەیمانگای تەکنیکی گەشە دەکەم پەیمانگای تەکنیکی گەشە یەکێکە بەسەر بە گروپی گەشە و وەسەر بە وەزارتی تعلیمە عالی ئێمە لە ماوەی ئەو چوار ساڵەدا ئێمە لە ماوەی ئەو چوار ساڵدا توانیمان چەندین ڕۆڵەی کوردستان ڕۆڵەی ئەم وڵاتە و چەندین هەلی کار بڕخسێنین بڕخسێنین و وە گەشتش هەر بە بەردەوام بەرەو پێشکەوتن دەبین ئێمە سیقەی خۆماندا کاکشاخەوانی کاکشاخەوانیش زۆر یعنی هەوڵی دروستکردنی ئەو پەیمانگای و سیقەی کاملماندا و پژگیریشمان کرد ولکە و ئێستا الحمدللە ئیستیفادەکی زۆر ڕۆڵێکی زۆری کوردستان ئیستیفادەیان لە پەیمانگای تەکنیکی گەشە کرد و و هەلی کاری زۆر ڕەخساند و و بەردەوامیش دەبی لەو ئیشەی و ئیشەڵە بەرەو پێشتیش دەشتی و هەلی کاری زیاتریش دەڕستێنی لە ساڵی نوێدا لە ساڵ نوێدا بیرۆکەمانەوەیە پەیمانگەی تەکنیکی گەشە بیناکی زۆر شایستە و نێودەوڵەتی دروست بکەین لەبەرەوەی شایستێت دووبارە پیرۆزبایەکی گەرم لە قوتابیان و خوێنکاران و تەواوی ستافی گەشە و دکتۆر و مامۆستا و بەڕێوەبەر و هەر هەمیان دەکەم بە بۆنەی ساڵیادی یەک لە دامەزراوەکانی گەشە پەیمانگای تەکنیکی گەشە پیرۆزبایەکی گرم ئاراستەی خۆمان و تەواوی گروپی کۆمپانیەکانی گەشە و وە تەواوی دامەزراوەی گەشە و بە تایبەتی پەیمانگای تەکنیکی گەشە دەکەم و پیرۆزبایی لە ڕاگر و لە تەواوی کارمەند و ستافی گەشە دەکەم دەست خۆشانێ دەکەم کە توانیان لە ماوەی ڕابردوو خزمەتێکی بەرچاوی فێرخوازانی خۆشەویست بکەن و توانیان لە ماوەی ڕابردوو چەندین فێرخوازی خۆشەویست پێبگەینن و چەندین فێرخواز ئامادە بکەن بۆ ناو کارکردن و بۆ ئیشکردن دەستخۆشیانێ دەکەم دامەزراوەی گەشە پەیمانگەی تەکنیکی گەشە فەرعەکە لە دامەزراوەی گەشە دامەزراوەی گەشە هەمیشە هەوڵی داوە هەموو کات خزمەتی بەرچاو بە فێرخوازانی خۆشەویست بگەێنێتن هەمیشە هەوڵی داوە پێشنگ بێتن لە خزمەتکردن و ئێمەش هیچ کاتێک سڵی ناکەین لە خزمەتکردنی فێرخوازانی خۆشەویست لە بەرەو پێشبردننی ئاستی زانستیان لە دابینکردنی تەواوی پێداویستیەکانی خوێندن هەوڵمان داوە هەمیشە بتوانین کەش و هەوایەکی لەبار بۆ فێرخوازانی خۆشەویست بڕەخسێنین. لە داهاتوو پلانی زۆر باشمان هەیە یەک لە پلانەکانمان دروستکردنی باڵەخانەیەکی مۆدێرنی زۆر باشە بۆ تایبەت بۆ پەیمانگای تەکنیکی گەشە. بەڕاستی وەکو مژدەیەکیش مژدە دەدەم بە ڕاگر و ستاف و فێرخوازانی پەیمانگای گەشەی تەکنیکی لە ساڵی نوێ ئینشاءله پلانمان هەیە باڵەخانەیەکی مۆدێرن و باڵەخانەیەکی زۆر ڕێک و پێک و وە تەواوی کەش و هەوای خوێندنی تێدا فەرهەم کرابێت بۆیان جێبەجێ بکەین و بۆیان ئامادە بکەین انشاءله و پیرۆزباوی لە بەڕێز مامۆستا شاخەوان دەکەم کە بەڕاستی مادونەناسانە شەو و ڕۆژ هەوڵی سەرخستنی ئەم دامەزراوەی داوە هیچ کاتێک ڕانەوەستاوە، هیچ کاتێک سڵی نەکردووە لە خزمەتکردنی فێرخوازانی خۆشەویست. و بەڕاستی تەواوی کارمەندانی پەیمانگای تەکنیکی گەشە هەر بەو هەناسەیە بوونە بەو نەفەسەی کاریان کردووە خزمەتێکی باش و و بتوانن ئاستێکی سەرکەوتنی زۆر باش تۆمار بکەن. دووبارە پیرۆزباییان لێ دەکەم و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم هیوادارم هەمیشە پێشنگ بن لە خزمەتکردنی فێرخوازانی خۆشەویست. سلااوان لێ بێ و ئەم کاتتان باش پیرۆزبایی بە بۆنەی دامەزراندنی پەیمانگە تەکنیکی گەشە گەرمترین پیرۆزبایی لە قوتابیان و خوێندکارانی خۆشەویست دەکەم و هەروها مامۆستایان و دەستەی کارجێڕی و دەستەی ئەمیندارانی پەیمانگەی تەکنیکی گەشەی تایبەت دەکەم. پەیمانگای تەکنیکی گەشەی تایبەت تاکە پەیمانگا بوو لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان کە بۆ یەکەم جار وەکو بە شێوەی تایبەت کرایەوە پەیمانگای گەشە هەموو کات پێشنگ بووە لە دەست پێشخەریەکان گەشە هەموو کات پێشنگ بووە لە بیرۆکە نوێەکان پەیمانگای گەشەش یەکە لەو پەیمانگانەی بەڕاستیکە دەورەی دەورەکی دیاری هەیە لە پێگەیاندنی کادیری تایبەت بە بەو بەشانەی کە هەیەی سەتای دروستبوونی پەیمانگەی گەشە بە دوو بەش دەستمان پێکرد پەیمان وەکو بەشی دروستکردنی دەدان وەها بەشی دەرمانسازی بیرۆکەوا بسەرتا تەنها بە پەیمانگایچ پزیشی دەست پێ بکرێت بەڵام دواتر پاش دیراسەکردن و پاش سیرکردن لە بازاری کار بەهۆی ئەو ئەو کەسانی کە لەگەڵمان ئیش دەکەن لە ڕووی ڕاوێشکاری و هەوڵماندا بکە بەشک بەشی تریشی تێ بکەین پەیمانگەکە لە پەیمانگەی پزیشتی بکرێتە پەیمانگاچ تەکنیکی ئەویش بەشی پەرستاریمان زیاد کرد ئەوش هەر پزیشتیە وەرە بەشی ژمێریاری بەش ئینگلیزیشمان زیاد کرد لێرەوە بەڕاستی دەمەوێت دەستخۆشی پیرۆزبایی و خۆشم بگەینم و هەروها بۆ دەستەی دامەزرێنی پەیمانگەی گەشەی تایبەت کە لە سەرەتادا کۆمەڵێک کەس بووین لە کۆمەڵی دکتۆری بەهێز و کۆمەڵی دکتۆری بەڕێز لە ناو شاری هەولێر تانیمان پرۆپۆزارەکە بنووسین و فکرەکان ڕێک بخێن و دواترش هەم لە کردنەوەی ئەو بەشانی کە وەکو بەشی پەرستاری وەکو بەشی ئینگلیزی و وارها بەشی ژمێریاری ئەوانش کۆمەڵە خەڵک و کۆمەڵی کەسانێک کە دەوریان هەبووە لە پێگەیاندن و دروستبوونی ئەم بەشانەدا لێرەوە دەست خۆشیان لێ دەکەم. ساڵیادی دامەزراندنی پەیمانگەی گەشە دەکەینەوە کە سەرمان بەرزە و دڵمان خۆشە بە سەرکەوتنەکانی ئەم پەیمانگایە دڵمان خۆشە بۆی کە ساڵانە پۆلێک لە قوتابی خوێندکارمان دەردەچن بە بە نمرەی باش و هەروها بە زانستی باش و هەروها بە ئەوەی کە ڕاهێنراون لەسەر چۆنێتی سوودگەیاندن بە بەو دامودەستگایانە جا چ حکومیە چ ناحکومیە کە تێدا کار دەکەن چونکە ئەوەی کە لە پەیمانگای گەشە بەڕاستی جیاوازە لە پەیمانگان پەیمانگاکانی تر ئەوەیەکە جگە لە ڕووی زانستی و جگە لە گرنجیدان بە ڕووی زانستی و مختبەرات و ئەو بەشە زانستیانە ئەمە گرنگیش دەدەین بە توانای تاکە کەسی خوێندکار و قوتابیەکانمان هەوڵ دەدەین چۆن وا بکەین ئەو توانە شاراوانە دەربڕین و بتوانین دەری خین لۆی بتوانین لە ژیانی کارکردندا سوودیان لێ ببینێت. وەکو ئێستاش دەبینن پەیمانگەی گەشە بە کۆمەڵێ قوتابی خوێندکاری زۆر زۆری هەیە بوویتە سەنتەرێک بوویتە شوێنێک بوویتە مۆڵگەک لە بۆ دروستبوونی کادیری پێشکەوتوو لەو تەخەڕوجانەی کە هەمان بوو لە ساڵانی ڕابردوو ئێستا سیر دەکەن دابینین هەم لە حکوومەتتی عراق و هەم لە حکوومەت هەرێمی کوردستانم چ لە ئەهلی و چ لە حکومیەکاندا بەڕاستی جێپەنجەیان دیارە و تعین بوون و فرسەتی ئیشیان بەدەست کەوتیە کە ئەمە هەموو کات هاندەرمانە لۆی بتوانین جیلەکی باشتر پێ بگەینین وی بتوانین ئەو هەوڵ و مادبوونەی دەیدەین سادمان نەکاتەوە چونکە دەرچوانمان هەموو کات هانمان دەدەن لەوەی ئیشی باشتران بە بکەین دەرچوانمان هەمومان هەموو کات پاڵپشتیمان دەکەن بە بە نەتیجەکانیان بە دەستکەوتەکانیان بۆ ئمە بتوانین کاری باشتریان بۆ بکەین پەیمانگەی گەشە زۆر شت هەیە بۆمان کردووە و زۆر شتیش هەیە لە داهاتوو بۆی دەکەین بەڕاستی ئەوەی کە گرنگە لای ئێمە پێویستی پێویستەکانی پەیمانگا بە هەموو شێوەک بۆیان دابین دەکەین هەم لە ڕووی زانستی و هەم لە ڕووی کارجەرە هەم لە ڕووی ستافی باشەوە ئەگەر سیرکەن ئێستا لە پەیمانگەی گەشە زۆرترین ستافی پسپۆر و زۆرترین ستافی میلا کە تایبەتن بە پەیمانگەکە هەیە کە ئەمەش وەکو بڵێ پاڵپشتیەکە بۆی پەیمانکە هەموو کات لە ئاستی بەرزی خۆی بمێنێتەوە هەموو کات بتوانێت لەو ئاسە بەرزی کە هەیە زیاتر بەرەو پێش بچیت. لە کۆتاییدا دووبارە سوپاسی دەستەی کارجێڕی ئێستا دەکەم وارها دەستەی دامەزرێنانی پێشووتریش کە ئێستا هەوڵ و ماندبوونی زۆر جێیان داوە، ئێستا ئەوان لە ئێمە زیاتر پەرۆشن لە بەرەوپێشچوونی پەیمانگاکە، ان شاء اللە هەموو ساڵێک ئەو یادە بەخۆشی دەکەینەوە بە نەتیجەی باشتر و بە ئەنجامی باشتر و بە گەشەسەندنی باشتر، دەمانەوێت گەشە هەموو کات ناوەکە. گەشانەوە بێتن و هەموو کات لە بەرەو پێشچوون و هەموو کات لە پێشوەچوون بەردەوام بین و سوپاستان دەکەن و سوپاسی گەشە میدیاش دەکەین کە هەموو کات وەکو سەربازی ون بوو لە پشت کامیرەکان کارەکانی ئێمە تەسویر دەکەن و مۆنتاژ دەکەن و لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتی وەبسایت و تەلوزیێنەکان دایدەنێن جێ دەستخۆشینە ئەنگۆش بەشەکی زۆر گرنگن لە دامەزراوی گەشە بەشەکی زۆر گرنگن لەو قوتابخانەوە لەو پەیمانگا و لەو شوێنانەی کە سەر بە دامەزراوی گەشەن سوپاسان دەکەم و سەرکەوتوو بن. گەشە for a brighter future.